Бу китап Алма апа дип атала һәм ул исем шушы исемдәге повестьның исеме, китап исеме булып чыкты. Алма апа ул минем бергә эшләгән хезмәттәшем Илгизәр апа Калимулла кызы Сәмигуллинага багышланган повесть. Без аның белән Яшь Ленинчы газетасында бергә эшләдек, байтак еллар эшләдек бергә, кара-каршы утырып. Һәм мин аның тормышының шул кадәр гыйбрәтле һәм соклангыч булуына шаһит кеше, шул турыда язасым килгән иде һәм аңа багышланган повесть ул. Ни өчен алмафа? Безнең татар халкында инде үзегез беләсез, кадерле кешеләрне, якын кешеләрне менә үз исеме белән түгел, һәр вакыт шушындый Чибәр апа, матур апа, алма апа, бәләкәй абый, чибәр җиңги, менә шушындый матур исемнәр белән атау гадәте бар. Һәм бу алма апа да нәкъ шундый Алым белән исем алган герой минем. Бу повесть гыйбрәтле язмыштан алынган дидем. Нәрсәсе белән гыйбрәтле? Алма апаның бер туган энесе бик яшьли үлә, балалары кала мәктәп яшендәге һәм киленнәре Кабат кияүгә чыгып, шушы балаларны балалар йортларына бирә. Менә монда шул балалар йортларының да тәрбияләнү вакыты. Э, гомумән шушы ачы язмыш, яңадан әни кеше үзе дә үлә. Фаҗигале рәвештә, билгеле серле рәвештә. Менә шушы э, ачы шул ук вакытта шушы Сәнифәнең э, батырларча соклангыч итеп шушы балаларны аякка бастыру тасвирлана. Билгеле монда аның әнисе, безнең татар карчыгы, матур, искиткеч ак яулыклы һәм күңеленең пакь күңелле татар карчыгы сурәтләнә. Билгеле Сәнифәнең мәхәббәте дә телгә алына. Менә повесть шул турыда. Бу китапка дүрт повесть кергән минем. Анда Әтиләр темасы күтәрелгән повесть та бар. Шулай ук Җанлыдан җан ярылгач дигән повесть. Э, анысы инде э, исеменнән үк күренгәнчә, чынлап та Җанлыдан җан ярылгач. Әниләр һәм балалар э, темасы. Бала табу, шушы балалар йортларында шәфкатьле теләп табылган кадерле балалар һәм ташлап калдырылган Үз балаларына мәрхәмәтсез, таш йөрәкле әниләр менә шушындый тема һәм аларның язмышы, киләчәктәге язмышы, тагын хастаханәләрдә очрашу һәм башка, һәм башка менә шушындый язмышлар тасвирлана. Анда да матур әбием бар минем, Сабира түти дигән. Сабира әби, Сабира түти. Ул да менә минем ничектер әбиләргә, Үзебезнең ак әбиләребезгә, алар чын-чынлап халык педагогикасы буенча балаларын, оныкларын тәрбияли торган әбиләргә мәхәббәтем гаҗәп дәрәҗәдә зур. Ул минем шигъриятемдә дә чагыла, дәвам итә. Һәм монда да шушы матур әби сурәтләнә. Ул шулкадәр халык авыз иҗатын күп белә, фольклорны, фольклор бит инде. Халык акылы дигән сүз, менә аның тапкырлыгы, мәзәкчәнлеге, җор телле булуы, килене белән шулкадәр тату-матур итеп яшәве, менә шушындый матур мизгелләр һәм, билгеле инде, тетрәндергеч авыр вакыйгалар да тасвирлана. Шуннан тагын берсе Мизгел дип аталган повесть, бу инде Ирем Фаил Шәфигуллинга вакытсыз һәм фаҗигале рәвештә вафат булган язучы Фаил Шәфигуллинга багышланган. Монда инде билгеле үзебезнең тормыш, шулай ук анда әдәбияткә дә кагыла, телгә дә кагыла, балалар тәрбиясенә дә, гомумән, ачы үземнең, мәсәлән, ачы язмыш Фаилнең Иҗат дәвере дип әйтик инде, менә шушындый повестьлар. Китапка тагын биш пьесам керде. Алар беренче тапкыр басылалар бу пьесалар. Һәм анда да шушындый ук темалар күтәрелә. Э, Сөембикәгә багышланганы да бар. Юмор белән язылган, шушы халык авыз иҗатын, фольклорны кулланып язылган нары да бар. Һәм инде билгеле барыбер язмышлар Розалина апа Нуруллина минем әсәрләремә, шушы повестьларыма, проза әсәрләренә рецензия язганда әйткән иде. Менә Көчле мәхәббәт һәм нәфрәт каршылыгы аның әсәрләрендә ди. Һәм чынлап та болар нәкъ шушы пьесалары да, шулай ук повестьлары да минем чагылды. Аннан соң иҗатымның бер үзенчәлеге, һәрвакыт прозага сыеп бетмәгән хисләрем, уйларым шигърияткә күчә һәм киресенчә. Әгәр инде шигърият поэма язаммы, шигырь язаммы, шигырьләр ясам, алар цикллар булып дәвам итә. Әгәр инде поэма булса, ул һичшиксез сыеп бетмәгән өлеше яңадан хикәя яки повесть булып формалаша.
Менә бу пьесалар нинди укучыларгамы, өлкәнрәк кешеләргә? Юк, болар өлкәннәр өчен. Ә, Балалар өчен язылган пьесаларым, шулай ук э, сценарийлар балалар өчен яздым мин. Аларны барып, балалар, э, балалар бакчаларына барып, үземнең оныкларым да дүртәү бит. Э, Шуларның э, бакчаларында да, башка бак- балалар бакчаларында да булып, менә тәрбиячеләр өчен шушы балаларны Тәрбия кылу, мавыктыру өчен, телебезне өйрәтү өчен нәрсәләр, нинди гореф-гадәтләребезне онытмаулары, онытмас, оныттырмас өчен нинди юнәлештәге, нинди формадагы сценарийлар кирәк аларга, нинди формадагы нәни пьесалар кирәк, шушыларны өйрәнеп, сөйләшеп тәрбиячеләр белән Шулай язылган пьесалар. Алар икенче китапта, алар балалар өчен чыккан икенче китапта урын алдылар. Монда өлкәннәр өчен. Сыеп бетмәгәннәре дә бар, билгеле. Күләм ягыннан бик күп хикәяләрем дә калды, кереп бетмичә, пьесаларым да калды. Үзегез беләсез, әле монсын шушындый бу да күләмле матур китабым. Мин бу китабым өчен дә бик шат, әйткәнемчә. Нуршиятка бик рәхмәтле. Безгә бүген бик кирәк инде бу тәрбияви яктан да иң кирәк әйбер булган шундый. Бик кирәкле китап булган. Авторларын әйттек инде үзегез. Җитә безгә шушы хәтле мәгълүмат. Тагын эскиз килгән